репетиция булган көнне бит хатын телефоннан сөйләшә мин күрше бүлмәдә дибит хатын үлде бит ул диләр тукта кем үлде таһир якупов Мин әйтә, Кирам, кил әле, ди. Син иртәгә репетиция бит. Мин әйтәм, дөресме соң ул, ди. Ә кем шалтырата, дим. Кәрим Тинчурин театрына Гөлчирә диделәр. Гөлчирә. Ул шалтырата, Таһир Яков күргән. Машинаны тиз генә кабыздым да, Таһир абыйның өенә барып, өенә түгел, өенә барып, белдек, әйттек тә, һәм менә шушы Тукайлы зиратта бит, Мәскәүгә барыр урында без менә үз кулларым белән менә Таһир Якуповны мин соңгы юлы озаттым. Менә шулай итеп шундый әйбер булды. Һәм мин Таһир Якупов белән бер чагында да, бер генә сәхнәдә дә чыгыш ясамадым, ләкин менә шушы истәлек минем күңелемдә мәңге Туган телне анада дүрт тапкыр җырлатканнарын хәтерлим. Менә тамашачы ничек аны кабул итә әле. Туган телне ул башлап җырлый иде, солист буларак. Һәм ул дүрт тапкыр менә андый бернең әле мин гомумән безнең анда алган Хамавилар да бар иде, башка җырчылар да бар иде. Менә э, ул тавыш Алыевның тузаны менә кабер өстендә э, язылган бу юлларны Таһирның э, Визиткасы булып тора торган җыраларның берсе ул. Ул бик эчкерсез иде. Аны алдау бик рәхәт иде. Шул кадәр. Э, кешеләргә ул ихлас иде, бик җор телле. Э, һич көтмәгәндә генә әллә ниләр әйтеп куя торган э, гадәтләре бар иде аның. Һәркем белән бик якын итеп исәнләшеп, якын итеп дус булып, аның белән юлда йөрергә бик рәхәт иде. Гомумән ул гади иде, әмма ләкин примитив түгел иде. Ничек кенә ни генә дип әйтсәләр дә, Таһир Якуп гади кеше дип әйтсәләр, бик ул гади түгел иде. Чөнки гадиләр болай тарихка кереп кала. Без инде үзебезнең Таһир абый Якупов белән чын мәгънәсендә горурланабыз. Менә районны аны шәхесләр таныта. Шулай бит шушындый данлыклы артистлар, язучылар, шагыйрьләр. Ә инде безнең Таһир абый Якупов ул инде Менә шушы Карачтау авылы нан бит инде шуңа күрә Тахир абый гомумән татар халкының тасырның от казанган артисты әлбәттә ул безнең горурлыгыбыз аның үзенчәлекле тавышы аерым тавышы моңлы тавышы шулай бит бүгенге көндә дәге менә халкыбыз аны яратып тыңлый без инде үзебезнең районыбызда менә шушы оргкомитет белән Э, артистларыбыз шәхесләребез белән э, ел сайын хәзер э, традициягә кертеп җибәрдек иске җөри мәдәният йортында фестиваль үткәрәбез 16 көнне менә районның инде безнең фестивале булачак гала концерт булачак аннан соң инде көзлектә аллаһ буйрса шушында республика күләмендә безнең инде таһир абый якуповның истәлеген мәңгеләштерү өчен аның районыбызда Урамын, урамны безнең исемен йөртә. Быелгысы елда без инде район үзәк парыгында шулай ук исемен мәңгеләштерү өчен аерым бюст эшләячәкбез. Аны Аллаһ бирсә ачачакбыз. Таһир Якупов белән без филармониядә бергә таныштык, бергә эшләдек. Шул хәтле бик матур җегет, миңа да карап торам, ул вакытта инде матур җегет. Кашлары сызылып киткән, күзләре уйнап кына тора инде. Әйдә бергә эшлибез, Зәйтүнә ханым. Мәйтәм, мин нинди ханым булсын әле, дигән булам, көлеп кенә. Әйдә, әйдә, киттек, киттек. Киттек шулай. Фахирбаркаем исән булган чакта бик матур итеп йөрештек, бик матур итеп күрештек. Менә хәзер инде миңа да шулай ук 80 яшь, мин дә шул 46 елда туган. Син анда, мин әле монда. Нишләтәсең инде, Ходай Тәгалә шулай. Ахирәттә күрешергә язсын. Насыйп иткән, ахирәттә күрешергә язсын. Инде кешеләр бит, алар бит теге менә совет чорда үскән кешеләр. Алар теге киб, ничек әйтергә инде, авыртасыңмы, шикә чыгарырга кирәк. Менә ул шулай итеп эшләгән дип саныйм мин аны. Шуңа күрә авырткан әйберләрен дә белмичә эшләгәндер дип уйлыйм мин. Ахәдиев та Яшь җырчылар белән очраштым. И шунда сорау бирдем. Тахир Яковлевны беләсезме? Ничек белмим, каян килеп чыккан сорау, но юк диделәр. А кем ул диделәр? Мин җырын куйдым, Ылы юлның тузаны. А, бу юлны, бу җырны беләбез, бер җырчыда ишеткән бар диләр. И вот мин кайттым туган якларга, и шунда Равил Насыйбуллин белән очраштым. Әйдә, бер фестиваль эчтек әле теге район өчен генә. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә дип шулай сөйләштек. Казанга кайткач, эш буенча кердем Татмедиага и Алмаз Тагирович белән бергә язу белән сораштык. Мен әйтәм, Алмаз, мен шундый бер башта бер уй бар иде, ни бар иде. Ул әйтә, Җәвит абый, ә мине чакырмыйсыңмы ди? Мин ди, минем әниемнең бик яраткан җырчысы ди, аннары минем дә катнашым бар ди, минем хатыным бит Теләче районыннан ди. Шундай. Ул безнең беренче ел республика күләмендә булды. Но э, көтмәгәндә Башкортстан, Татарстан, Чувашия, э, Киров өлкәсе берничә өлкәдән. Икенче елга без ул безнең булды инде менә э, икенче ел уздырганда ул безнең булды Россия күләме фестивале. Но Мин соңрак ишеттем инде әниләрдән, туганнардан. Камил абый да бик сөйләмәгән иде, что ул авыр яшәгәнен. Белмәдек, без аны артист, җыри гастрольләрдә дип белдек, белмәдем. Бер урамда үткәндә күргәнем, утыра дри бер кеше, мескен шикелле, семянка сатып. Янында Камиль абый басып тора дри. Мин әле уйладым, Камиль абый кемне, нинди кеше белән сөйләшә икән дип уйладым да киттем. Аннары инде китаплардан укыгач, күргәч, бөтенесен сөйләгәннәрен, что ул шундый хәлгә килгәнен, семянкалар сатып утырганын, шундый начар булганнарын уже кайгыра башладым. Белсәм иртәрәк ул утырганын, ул безнең туган икәнен, булышыр идек, калдырмас идек.